Без хатын-кызлар сихергә дә, бозымга да, бөтен нәрсәгә ышанабыз. Ә менә егетләргә килгәндә, сез сихергә ышанасызмы? Дөресен әйткәндә, ышанмыйм. Мин авырган вакытта да, начар вакытта да мин врачларга барам. Врачларга күбрәк ышанам. Минем уйлавымча, бу проблемаларны сихергә сылтап була. Ләкин бүтән ысуллар да бар. Мин сихер белән бозымга ышанам, ләкин мин күрәзәчеләргә ышанмыйм. Бәлки ул минем начар ягымдыр, белмим, ләкин Туганнарым арасында да мине күрәзәчегә әйдә барыйк, әйдә барыйк, кызык бит, нәрсә әйтерләр икән диючеләр бар. Ләкин мин аңа бик нык тискәре карашта торам. Чөнки күрәзәченең төрлесе бар. Бәлки, алар нинди дә булса финанс мөмкинлеген арттыру өчен генә әлеге эшкә барганнардыр. Минем шундый иптәш кызымның апасы белән шундый ситуация булды. Ул кинәттән аның аяклары отказ бирде, йөри алмый башлады, урын өстендә утырырга мәҗбүр булды. Күпме, кая гына, күпме генә түләп врачларга йөрмәде, кая гына нинди лечениеләр алмады, ләкин бер файдасын да күрмәде. Бу апага мөрәҗәгать итергә адрес бирделәр, бер шундый сихерче әбиеңә барырга. Ул анда барды. Дөрестән дә, өч, өч тапкыр барганнан соң, бу апа аякка басты, үзендә ниндидер яшәү көче тойды һәм, менә, тф-тфү әйтмәгәнем булсын, алдагы көндә үз аякларында тормышны үзе алып бара. Ә сихергә ышанмаучыларга шуны әйтәсем килә. Бәлкем безгә сихергә ышану түгел, ә үз-үзебезгә ышану кирәктер. Бәлк, мәсәлән, бит инде тормышта шулай бит инде. Әгәр дә үзебезгә үзебезгә ышанмыйбыз икән, килеп чыкмый икән, килеп чыкмый дип барабыз инде. Әгәр дә үзебезгә ышанып, аһа, болай икән бу дип эшләсәк, оптимист булсак, бәлкем бөтен әйбер дә барып чыгар.
Менә шулай, хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бүген кунакларыбыз төрле фикерләрне җиткерә, кемдер ышана, кемдер ышанмый һәм гомумән аңардан саклану, сихердән саклану хакында бик төгәл генә җавап бирүчеләр дә бар. Сихер турында сөйләшү өчен без стәл янына үзебезнең э, кунагыбызны, ир-егет кунагыбызны чакырыйк. Ул бүген сихер, Бозык һәм, гомумән, шушындый мистикалар белән күптәннән кызыксынучы, үзе белгән вакыйгаларны газета битләренә дә язып баручы кеше Заһит Мәхмүтов. Рәхим итегез, Заһит әфәнде. Бик актуаль әйбергә әйләнде бу. Сихер ясаулар, кешене бозулар әйе бит. Сез ничек уйлыйсыз, болайга китсә, киләчәктә, гомумән, сихер ул

Аннары бит ирекле хатыннар, алар, тәҗрибәсез хатыннарга караганда, алар шәбрәк иркәли, аларда тәҗрибә зуррак була. Монда, минемчә, сихернең катнашы түгел. Катнашы монда гомумән юк сихернең. Монда нибары менә бу ике балалы хатын, аның тәҗрибәсе зур. Ә теге кыз баланың әле яшь хатынның тәҗрибәсе зур түгел. Күп гаиләләр нәрсә өчен таркала? Ни өчен? Чөнки ирекле хатыннар тәҗрибәлерәк булалар. Минемчә, менә бу сексуаль тәрбия бирү, сексуаль белем алу дигән нәрсә кирәк. Аңлашыла, тәҗрибәле хатын янына китә, ләкин бу тәҗрибәле хатын көннең берендә моңардан туеп, моны да ташларга мөмкин бит. Бу очракта инде теге беренче хатын янына кире кайту мөмкин булыр микән? Барсы да кабул итми бит. Лев Толстойның Ароры дигән әсәрендә бер сүз бар. Әгәр дә ир кеше икенче хатын белән була икән, аңа инде аның өченчесе дә, дүртенчесе дә, бишенчесе дә кирәк дип. Әгәр дә инде хатын-кыз бер ир, икенче ир кеше белән була икән, аңа инде өченчесе дә, дүртенчесе дә, бишенчесе дә кирәк. Менә бозыклык менә шушы инде ул. Ул вәсвәсә дигән сүз. Әгәр дә инде кеше гашыйк була икән, әлбәттә, менә гашыйк булган кешенең бит аң үзгәрә. Кеше ярата башлый, аның кимчелекләрен күрми башлый. Без моны сихер дип атый алабыз. Ләкин чынында без менә э, бу тапшыруда сихер белән имтомчылыкны бутадык. Бу дөньяда бар имтомчылар. Менә әйтте бит әле бер кыз бала. Апамның монда аягы йөрмей дери, сихерче янына бардык та, ул йөгереп китте дип. Сихерче янына бармаганнар алар, алар имтомчы янына барганнар. Ләкин сихерчеләр бервакытта да үзен сихерче дип әйтми, чөнки сихерче дигәчтен кеше курка, алар янына бармый, алар нәкъ менә үзләрен әнә шул йомшаграк сүз белән, им-томчы дигән сүз белән атый. Безнең татар халкында гомумән им-томчылык зур үч аша алган булган. Үлән белән давалаганнар, тайган чөякне, умыртка чөягенең урынына утыртканнар. Һәм гөнаһка саналмый.
Бусы хәтта Коръән тарафыннан яклана да бу әйбер. Монда дога белән дәвалыйлар, өшкерүләр име. Әйе, им томчылык Коръән тарафыннан берничек тә инкар ителә алмый. Ләкин менә сихерчеләр дигәне бар бит әле. Менә яңадан теге сорауга кире әйләнеп кайтыйк әле. Чынлап та гаиләне бозу өчен менә шушындый сихер ясаучылар да бар. Яшьләр арасында да хәзер бик күп. Кара магия дибез, ак магия дибез. Менә шул шуларны өйрәтүчеләре бар хәзер. Әгәр дә син сихер дигән нәрсәгә ышанасың икән, әлбәттә, син чиргә сабышачаксың. Әйтик, мәсәлән, өендә энә табасың монда, сихерләнгән төймә табасыңмы, яме. Әгәр дә син аңа көлеп кенә карыйсың икән ул нәрсәгә, әлбәттә, сине ул алмаячак. Бу нәрсә икән соң? Ышану, ышанмау. Сез сихергә ышанмагач, ни өчен соң шушы вакыйгалар хакында шактый гына күп материалларны бастырып чыгарасыз? Без сихерчеләрне, күрәчеләрне мактап чыгармадык берсен дә. Без аларны һәрвакытны, әгәр дә язып чыгабыз икән, сихер ишкән яисә күрә яшь турында, без аның дөрес түгеллеген язып чыгабыз. Димәк, шундый пропаганда алып барасыз? Әйе, без инде үзебезнең газетада хәтта шанмагыз инде сихер ишчеләргә, күпме чыдарга була инде дигән дә хәтта игъланнар да чыгардык. Заһит әфәнде, менә безнең сюжетыбыз герое, ул бүгенге көндә ирендә бозык һәм аны төзәтеп булмый дип уйлый. Ә сез ничек уйлыйсыз, бу хәлдән чыгу юлы бармы? Бар.
Бу ханымга үзен-үзе кулга алырга кирәк. Әлбәттә, ир бирмәк, җан бирмәк диләр. Ләкин кайбер вакытларда сабырлык, сабыр түбе сары алтын дип әйтәләр бит. Сабырлык бар үзенекен эшли. Ул бернинди сихерчегә дә барырга тиеш түгел, күрәлешчегә дә барырга тиеш түгел, көтсен ул. Ирләр барыбер дә гадәттә алар Тегеннән-монда йөреп кайткачыннан соң, барыбер алар беренче хатынга әйләнеп кайталар. Беренче хатынны Алла биргән, дисәләр, икенчесен шайтан биргән, шайтан биргән, диләр. Шулай бит? Бары Алла биргәненә әйләнеп кайталар. Түземле булсалар. Менә бүгенге сюжетыбыз герое дагы ир шикелле үк читкә йөрүче ирләргә нәрсә дип әйтер идегез соң сез? Сөйләшәм, менә турыдан-туры әйтсәм, кайбер кешеләр аптырап та калырлар инде. Ирләрнең 99 проценты алар хыянәт итә инде. Ансы, аны психологлар да аклаганнар, ул ирләрнең канында ята ул. Адәм баласы адашып йөри-йөри дә, барыбер дә, менә урманда адашып йөриме адәм баласы? Адашып йөри, йөри, йөри, йөри дә, шуннан соң сукмак таба да бу, алангамы, ачыклыкмы килеп, ачыклыккамы килеп чыга. Ә хатын-кыз гомере буе аның адашып йөргәннән соң туры юл тапканын көтеп утырырга тиеш була. Шулай килеп чыга. Монда мин алай дип әйтмәсем, хатын-кызларның да бит өлеше бар. Хатын-кызларның да адашып йөри торганнары бар. Әгәр дә хатын-кыз адашмаса, ирләр адашмасые. Менә адашкан хатыннар, аерылган хатыннар күп була аркасында, бик күп ирләр адашып йөриләр. Мин менә шулай дип уйлыйм. Хәзер бит хатын-кыз, ә, мин ирдән башка яшим, диләр дәйми, эшмәкәрлек белән шөгыльләнә башлыйлар да, мин гаиләне үзем туйдырам, мин машинаны да үз алам, фатирны да үз үзем ала алам, дип әйтәләр, әйме? Эмансипация дип атала. Ир кирәк түгел аларга, әйме? Менә шуннан соң балалар проблемасы башлана. Менә шуннан соң башка гаиләләр җимерелә башлый. Шайтанның бит аның бөтен көче нәрсәдә? Ул матурлык белән алдалый кешене. Алдалап китерә. Әһә, менә мин матур, менә кил монда минем яныма. Менә мин нинди матур. Сыеклык белән, менә шу аракы белән. Шул ук әфьюн наркотиклар белән алдый. Шулай бит инде. Менә шушы адашулар булмасын өчен без Коръәнгә кайтырга тиеш. Ә менә шул шайтан барлыгын, шайтанның матурлык белән алдавын белә торып, ирләргә кайвакытта алданмаска мөмкин түгелме? Турыдан-туры җавап бирәм менә.
Совет чорында тәрбияләнгән кешеләрнең күпчелеге инде аларның имансыз кеше булган кешеләре бит инде, шулай бит инде. Алар аракысын да эчтеләр индеме, гаиләсен дә таркаттылар дигән кебек индеме. Менә хәзер яңа буын үсеп килә. Чиста буын үсеп килә. Менә шушы буын Менә аңа кадәр буын эшләгән ялгышлыкларны кабатламасын иде дип әйтмәкче булам мин. Менә шушы чиста буынны үстерәбез икән, бездә ул сихер дигән нәрсәгә урын калмаячак, гаиләләр дә тату-матур гына яшәячәкләр, аракысы да булмаса, менә шунда безнең тәртип. Безнең бу тапшыруларыбыз күпмедер күләмдә безнең авыр хәлдә калган, Тамашачыларыбыз өчен генә түгел, киләчәк буыныбыз өчен дә, менә яшьләр бездә бик күп утыра, алар өчен дә, алар саклансын, алдан ук әзер булсын өчен, әйе бит? Менә әйтик, бүген балалар тәрбиясенә күчик әле аз гына, сез бит инде балалар белән дә күп эшләгән кеше. Бүген телевизорны ачсаң, Зачарованные, Гарри Поттер, тагын әллә кемнәр, әллә кемнәр, сихерчеләр турында, магия турында фильмнар. Сез ничек уйлыйсыз, менә мондый Пропаганда алып барган очракта безнең балаларның психикатсына тәэсир итеп, безнең балаларыбыз гомумән хәртөрле сихер белән, бозык белән шөгыльләнүче кешеләргә әйләнмәс микән? Мин болай дип уйлыйм, адәм баласы дингә бирелергә тиеш. Менә дин ул безнең телне дә саклап килгән, иманны да саклап килгән. Әгәр дә безнең балаларыбыз чыннан да кечкенәдән иманлы булып үсәләр икән, Алар бернинди сихергә дә, бернинди күрәзәгә дә ышанмаслар дип уйлыйм мин. Әгәр дә адәм баласының иманы юк икән, ул иман урынына шайтан кереп оялый. Ә шайтан, үзегез беләсез инде, ул бик күп вәсвәсәгә дә ия, ул адәм баласын котырта да, саташтыра да, юлын да адаштыра. Шуның өчен мин күктән иңгән Коръән Кәрим, ул безнең менә безнең йолдызыбыз, ул безнең карап тора торган кыйблабыз булырга тиеш.
Безнең халыкта Ходай сакланганны саклармын дигән. Хөрмәтле тамашачылар, менә бүгенге тапшырудан соң инде һәрберегез дә алдыгызны, артыгызны карап йөрсәгез иде. Ә ирләргә мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсе килә, үзегезнең кулыгыздагы, яныгыздагы хәләл җефетегезне ычкындырмагыз, маҗара эзләп йөрмәгез. Коръәндә язылганча, кая гына барса да, сихерче бәхетсез. Сихерчегә мөрәҗәгать иткән кеше дә үз өстенә әлеге бәхетсезлекне ала түгелме соң? Бүгенге тапшыруыбызның герое Мөршидәнең язмышы сезгә сабак булыр дип ышанып калабыз.